Jo, do wiere mer erëm, de 15. vum Mount. Ech hoffen, dir hutt iech gutt erholl vum leschte Kéier vun. Der Southern Iris Island Collection, geséit emol kann ëmmer keen englesch, begréisst iech zréck hei zum TL Pokémon heesst déi Projeer haut. Ech hat ugedeit, dir hat och scho lescht Kéier den de flotten, geséit aus gëtt se nach Kribbelen hei drop, Morgen, der frühe Morgen fängt den Wurm oder wéi Lugia soen, de Lugia kritt se alleguerten. Neo Genesis, majo, ech presentéieren iech e Booster deen 500 Euro geet, Ähm, Päis, also das wirklich, äh, das gut gepeffert. Mir sinn, wat eis Timeline ugeet, jo lo mëttlerweil a Jote ukomm, an der Generatioun 2. Mäin Kandheet, mäin Nostalgic pur. Insgesamt 111 Kaarten an dem Set. Dat Set ass de 16 Dezember am Joer 2000 erauskomm. Dat heescht, jo, mir sinn am 2000er Beräich och scho gläich fäerdeg. Dicks jo geet dann 2001 scho virun. Insgesamt 111 Kaarten hunn ech ugedeit, an et ginn och 4 Artworks. Endlech emol elo eng Kéier, wou ech Artworks kann ablenden.

Bis als Promo un an als si mat dobäi. Also wéi gesot 500 Euro bussen mer hei op. Et kinnt vläit sinn datt mer hei e Banger zéien. Et kann natierlech och rëm en an d'Box goen, mee ech fannen einfach och den Artwork méisseg. Dat do ass meng Kandheet, ech si voll dobäi. Ech war emmer Lugia vs Sehoa, ech war Lugia well ech selwer als Kand gespillt hunn. An dir hutt elo hei riets a Hand, gesitt der nach eng Kéier déi 111 Kaarten, wann ech net ageblenzt sollt hunn. Ja, ja, dat ass einfach Jod, do ass mäi Liewen an ech hoffen, ech hoff wierklech, datt mer eng Kéier 250 e Set kréien, déi 151 mol lo dëst Joer hei am gaange sinn an 250 do gëtt drageknuppt, Kanner. Also dat wäert der, do wäert der mierken, jo do bass hien net ze bännechen an em do gëtt och de ganze Pokédex gemaach. Meng Favorite Rei fir déi meescht vun iech, jo déi waren nach net op der Welt déi Zäit, déi hu knapps 25 Joer, 24 Joer. Shoutouts un eis Orga-Leit, den Dylan an de Luc, déi jo nach ënnert dee Beräich falen. Ech maan e Boost op, deen ass méi aal erem wéi dir, dir wësst et jo, an och aaner Leit déi hei nokucken um Youtube Channel. Ech muss awer soen fir dat deen 26 Joer aal ass dee Booster hei plus minus, huet e sech gudd gehaal a vläit och besser wéi den een oder aanere schon an deem Alter. Also ech mat 33, ech hu mech net sou gudd gehaal. Gudd, Dir huet eng Kéier hei riets Hand gesinn, da ginn ech elo soen, mir maachen hei e Spaass op, en 3 Minutten Intro gemaach, well mer eng nei Ära och maachen an ech freeë mech wierklech drop hei elo mat iech dat z'erliewen an d'Hoffnung stierft zuletzt, dat mer do awer och vläit eng Kéier mol en Polo-Pull giffen zéien, well sou lues kinnt et mol machbar sinn, dat einfach mol erëm eppes dra wier. Esou, de Booster maache mer anstänneg op. Perfekt. Do gesinn ech schon eppes. Also, Dir mierkt, d'Codekarte geet nach ëmmer net. An da kucken mer hei zesummen den Hopp, Hoppip. Hoppspross deemools. E ganz knuffegen Artwork. Gefält mer wierklech och ganz schéin. Leeë mer d'Kaderen dobäi. De Sudowoodo. Pass op, den ass am Gaang ze dancen. Also och ganz schéinen Artwork. Dat freet mech wierklech. Sudowoodo ass dee Mogelbaum, deen, dat war ebe mat Schneider, hues de dann an de Spiller missen dech besänftegen an hues de Pokémon herno gehat. Dann de Visor, den Cent huet op Englesch. Ganz schéint Pokémon, och ganz schéinen Artwork. Wierklech och fir den Natu. Freet mech awer och dee gezunn hunn. Ganz schéint Pokémon, och e klenge Villchen. Zato ass awer herno besser. An dann hu mer hei den Gliggla, den Skorgla misst et op Däitsch sinn. Ganz schéin, ech kucken just mam mam Fokus bessen erem ofzemaachen. Dann hu mer den Horsea, awer och ganz Villchen Artwork. Hat ech mer nach ni gezunn, Freet mech wierklech dat mer deen doro lo zéien dann. Wéi! Mir hunn, mir hunn eng Holo! Dat ass nice! Den Azumarill. An do gesi mer och souguer e Swirl hei och drop säitlech. Nee, et ass seng Bubble. Mee dat do freet mech mega! Also mir hunn endlech eng Holo gezunn am Projet. No 12 Episode kréie mer endlech Holo-Kaarten. An dofir hunn ech och Southern Islands kaf, well den Azumarill an d'Hokage kann een zéien. An dat freet mech wierklech awer endlech!

Muss ech iech soen, richteg béisen Hit! Endlech no 13 Päck hu mer een Hit gezunn, zoumoil een och vu menge Favorite Pokémon, dass a Pokémon Go och, wou en och PvP emmer gutt dobäi war, mir hunn eppes gezunn. A wa mer hei kucken wéi d'Qualitéit ass, muss ech iech soen, déi ass perfekt. An et freet mech, an ech si scho sou hei opgedréint, ech muss vläit och emol e Sleeve huelen, ne? Wär keng domm Idee. Also dat do ass wierklech, endlech no 12 Päck No 12 Projeten, wou d'Leit scho gesot hunn, du zitt se souwisou näischt, ech kann awer eppes zéien. Et ass zwar net déi most wanted Kaart, mee en Azurmobil hëll mer an der Do-Qualitéit mat. Mech freet et, dee kënnt och an TL Pokédex vu mir eran, well deen hat ech nach ni gezunn a mengem Liewen, als Kand och net. An dat war et dann dës Kéier erëm. 6, 7 Minutte knackegen Opening. De Kolleg Luga huet eis Gléck bruecht. Ech soen iech décke Merci fir d'Nokucken. Nächst Kéier misse mer dann Neo. Discovery mengen ech misst dat si wat da rauskënnt an jo Kanto Adi, woubäi Kanto och nach e bëssen präsent war mam Horsey, mee dee gesäit awer haaptsächlech ass Z fir Johto geduecht. Mir wësse jo och dat den Horsey eng Entwécklung huet mam Seedraking an duerfir ass deen och am Z mat dran fir dat en och mat deem Decker deemools konnt alles bastelen. Merci fir d'Nokucken, merci fir äre Support Mir hunn insgesamt schonn iwwer 1.000 Opriwwer an dem ganze Projet mat op de Shorts. Dat knuppt richteg mëttlerweil dran. Dat ass de Wee, deen ech wollt mat TL, mat iech an och zesumme mat iech goen. Den Hobby zesumme liewen an och, wéi der gesitt, endlech Puls zéien. Also ech sinn erliichtert. Ech hat e bëssen hei schnuggefongen, jo. Granzeg ze ginn, well einfach kee gudden Hit dobäi ass, mee dofir maache mer de Projet an dofir ass et gutt. Merci fir d'Nokucken, Thumbs up, Thumbs down, Winke winke a bis nächste 15 Promote, dann gesi mer schonn am Mee, et geet séier, Rucki zucki, Ciao ciao.